Gutt, da fänken ech enke vu vir un. Ech begréissen Iech häerzlech op der alljärelecher Pressekonferenz zur Rentrée vum SEW, OGBL a vum Landesverband. An ech soen Iech Merci fir den Interessi, deen Dir fir d'Schoul an d'Bildungspolitik weist. Ech stellen Iech nach enker d'Leit um Dësch vir, Vera Dockendorf, Michèle Reuter vum Secondaire, Isabelle Bichler, Departement Chargée de Cours vum Landesverband, an de Frédéric Krier, Zentralsekretär beim OGBL. An eiser Pressekonferenz haut geet et virun allem ëm d'Qualitéit vun der Bildungspolitik, wéi de Minister Meisch se gesäit, wéi d'Leit um Terrain se gesinn, a wat dem SEW-OGBL seng Virschléi sinn. Ech wäert den Ufank maache mat den neitsten Entwécklungen am Fondamental, duerno gräifen d'Vera Dockendorf an de Michel Reuter d'Wuert fir de Secondaire. Dir kennt sécher allegueren deen neie Bildungsbericht, deen am Hierscht 2021 erauskomm ass, an d'Epreuves standardisées, déi weisen nach eng Kéier kloer, dass d'Schéier tëscht de Schüler ëmmer méi ausernee geet. Ab dem Cycle 3 ass de schoulesche Wee fir déi meescht Schüler scho virgezeechent an den Ascenseur social, dee funktionéiert nëmme seelen. Déi grouss Verléierer sinn dobäi d'Kanner mat Migratiounshannergrond aus bildungsferne Milieuen. Et gëtt ëmmer nees vu Bildungsongerechtegkeet geschwat, mee eigentlech handelt et sech ëm déi Ongerechtegkeet vun onser Gesellschaft, déi mécht, dass e grouss Ënnerscheeder tëschent de Leit gi souwuel wat hiert Akommes wéi och hir Aarbechts a Liewenskonditiounen ubelaangt. Dobäi kënnt den dacks iwwerméissege Mediekonsum souwéi een allgemenge Wandel vun de Valeuren an der Gesellschaft. Dëst wierkt sech dann och op déi schoulesch Entwécklung aus. Lo verlaange mer jo, dass d'Schoul déi Ënnerscheeder soll ausgläichen. D'Fro stellt sech, wéi Konditiounen an der Schoul an ausserhalb misste sinn, fir dëst ze erméiglechen. Zugläich musse mir eis d'Fro stellen, ob déi Wäerter, déi d'Schoul vermëttelt, wéi zum Beispill de Goût de l'effort an d'Kritikfäegkeet, nach ëmmer déi selwecht sinn, wéi déi, déi vun der Gesellschaft gedroe ginn. De Soziolog Ralph Dahrendorf huet schonn an de siechzeger Joren d'Bildungsongerechtegkeet thematiséiert a vun der katholischen Arbeitertochter vom Lande als multipel am Bildungssystem benodeelegt geschwat. Haut ass et net méi katholische Arbeitertochter vom Lande, mee, laut Bildungsbericht, de lusophone Bouf aus sozial niddrege Schichten, deen déi mannste Chancen op ee gudde Schoulofschloss huet. Muer sinn et vläicht Kanner aus aneren, méi rezenten Immigratiounswellen. Fir dass déi Kanner an der Schoul méi wäit komme kënnen, brauche se vill méi Opmierksamkeet an Zäit vun engem Enseignant wéi déi aner. Mee eise Contingent gesäit fir déi sozial schwaach Milieuen héchstens 20 Prozent méi Moyen vir. Dat geet bei wäitem net duer. An och eng Maison Relais huet et wuel schwéier, deene Schüler hiren Nodeel am ausserschoulesche Beräich ze kompenséieren. Firwat verschlechtert d'Situatioun sech weider? Ma ganz einfach, well et och an der Gesellschaft déi sozial Schéier ëmmer méi ausernee geet. E gudden Indicateur heifir ass den Gini-Koeffizient. Den Gini-Koeffizient, dat ass e statistescht Instrument fir d'Akommensongläichheet ze moossen. Wat den Index méi héich ass, wat d'Ongläichheet méi héich ass.

Et ass keen Zoufall, datt d'Auteure vum Bildungsbericht esou am Detail op déi doten Zuelen aginn. D'Schoul ass e Spigelbild vun der Gesellschaft, a wann déi sozial Schéier ausernee geet, huet dëst direkt Repercussiounen op de Bildungssystem a produzéiert och Bildungsongerechtegkeet. Dobäi kommen nach eng ganz Rei aner Facteure wéi déi ëmmer méi komplex Sproochesituatioun mat ëmmer méi Sproochen an nëmmen nach engem Drëttel vun de Kanner, déi doheem Lëtzebuergesch schwätzen, an dat mol net ëmmer als Mammesprooch, sou wéi scho virdrun ugeschnidden, de Mediekonsum à gogo, de Manktem u Beweegung, etc. All dat huet een Afloss op déi sozial a schoulesch Schéier, déi ëmmer méi auserneegeet. D'Schoul, déi soll awer interessanterweis alles riicht béie wat d'Gesellschaft verkorkst huet a sozial Ongerechtegkeete reduzéieren. Mee d'Schoul kann déi sozio-ekonomesch Schéier nëmme begrenzt duerch Bildung kompenséieren. Ech géif hei gären d'Diane Ravitch, eng amerikanesch Analytikerin vun der Bildungspolitik zitéieren, Wat ech hu misse verstoe war, datt déi eigentlech Ursaach fir schwaach Performancen an der Schoul net schlecht Schüler oder schlecht Enseignante si mee d'Aarmut. Dëst heescht net, datt mir d'Situatioun resignéiert sou hinhuele wéi se ass. Nee, mir probéiere weider dogéint unzegoen. Mee et ass wichteg, d'Bildungsongerechtegkeet an dee richtege Kontext ze setzen. Mat de Fanger op d'Enseignanten ze weisen an hinnen d'Schold um ganze Misär ze ginn, dat ass dee falsche Wee. Si maachen dagdeeglech mat vill Engagement hiert Bescht, fir hire Schüler déi beschte Bildungschancen ze ginn. De Minister Meisch kënnegt a reegelméissegen Ofstänn eenzel Mesuren un, fir géint Bildungsongerechtegkeet virzegoen. Sécher ass et wichteg a richteg, datt mir no neie Weeër siche fir all Kand eng reell Chance an der Schoul ze ginn. Wat mir allerdéngs denoncéieren, ass déi Salamitaktik, mat där ëmmer erëm nei Mesuren ugekënnegt ginn, déi net mat den Acteuren ofgeschwat sinn a bei deenen de Gesamtzesummenhang feelt oder zumindest net ersiichtlech ass. Jo, den SEW, dee gëtt reegelméisseg zu Gespréicher invitéiert. Et handelt sech hei awer net ëm, wéi ee vläicht fälschlecherweis menge kéint, partizipative Modell, mee mär ginn einfach driwwer informéiert, wat scho laang decidéiert ass. Een Diskutéieren, Ofweien, Matgestalten ass net méiglech. Wann d'Gesamtkonzept feelt an d'Kommunikatioun ze wënschen iwwereg léisst, schaaft ee kee Versteesdemech um Terrain. D'Enseignante mussen d'Reformen an hirem Zesummenhang verstoen an novollzéie kënnen. Een Enseignant ass net einfach een Exécutant, mee reflektéiert seng pedagogesch Praxis. Eis Enseignanten huelen hire Beruff seriö. Duerfir mussen si och genau verstoen, wat d'Finalitéit vun enger neier Mesure ass, wéi de Succès dovunner wäert festgemaach ginn, wat fir eng pädagogesch Iwwerleeungen dohannert stinn. Et geet net duer ze soen, maacht elo, et ass scho gutt, well mir iech dat elo esou soen. Een Enseignant ass nëmmen dann effikass, wann hien als Pädagog hannert deem steet, wat hie mécht. Hien ass als Enseignant just iwwerzeegend, wann hie selwer iwwerzeegt ass, an zwar, dass dat, wat hie mécht, sënnvoll ass. An dat spieren d'Schüler ganz séier. Genau dowéinst funktionéiert den Top-Down an der Educatioun net. Mir mussen d'Leit vum Terrain mat an d'Boot huelen, soss kréie mir d'Reformen net implementéiert an dat Ganzt, dat gëtt just nach Augetwischerei. D'Haaptsaach, de Message kënnt bei de Leit un, D'Schoul mécht eppes, iergendeppes. Dat ass eng Politik, déi vum Effet d'annonce lieft. Amplaz d'Qualitéit an der ëffentlecher Schoul ze verbesseren, huet den Här Meisch méi e grousse Choix tëschent verschiddene Schouloffere geschaf. Jidderee soll sech déi Schoul eraussichen, déi bei hee passt. D'Fro stellt sech awer, wiem déi vielfälteg Offer wierklech hëlleft. Bestëmmt net deene Kanner aus de bildungsferne Milieuen, deen hir Famillje kaum d'Méiglechkeet hu fir ze gesinn, wéi eng Schoul hirem Kand déi beschte Bildung ka vermëttelen. Eng Evaluatioun vun de Mesuren, déi bis lo agefouert goufen, Gouf och net gemaach. Ass zum Beispill an den internationale Schoulen d'Bildungsongerechtegkeet erofgaang? Dat war jo den Usproch, wéi déi éischt international Schoul zu Déifferdeng gegrënnt gouf. Wat huet d'Summer School bruecht? Gesäit ee schonn an de Statistiken oder Épreuves standardisées den Effet vun dëse Mesuren? Op all dës Froe krute mir nach keng zefriddestellend Äntwert. Et heescht ëmmer nëmmen, et wier e grousse Succès. Mee wouru gëtt dat festgemaach? Mir erwaarden eis vun enger seriöer Bildungspolitik, dass de Minister a seng Mataarbechter genau wëssen, wat si mat welcher Mesure prezis erreeche wëllen, dass si dëst och esou kommunizéieren an dass den Effet vun dëse Mesuren dann och an aller Transparenz evaluéiert gëtt. Ech géif elo op déi Mesuren agoen, déi fir d'Rentrée annoncéiert goufen. Do hätte mer emol als Éischt déi flächendeckend Hausaufgabenhëllef. Dëst ass sécherlech en interessant Konzept, wann et da mat allen Acteure preparéiert a bis an den Detail duerchduecht gouf. Mee leider entpuppt sech déi mat vill Brimborium ugekënnegt Hausaufgabenhëllef als Mogelpackung. Et handelt sech ëm eng reng Surveillance, Étude surveillée gouf dat fréier genannt. D'Hausaufgabenhëllef gëtt et schonn a vill gëtt schonn a ville Gemengen ugebueden an et ass deemno op ville Plazen e Status quo. Datt dëst lo e spierbaren Effet op d'Bildungsbenodeelegung soll hunn, woe mir staark ze bezweifelen. Déi richteg Nohëllef bleift weiderhin e Privileg fir déi, déi sech et leeschte kënnen, dat heescht fir déi besser gestallte Familljen, déi nach Méiglechkeet hunn, sech ëm hir Kanner ze këmmeren an, oder eng privat Nohëllef bezuele kënnen. Mir fuerderen dowéinst Appuis-Mesurë wärend de reguläre Schoulstonnen, dat heescht mam entspriechende Personal, dat um Terrain intervenéiere kann. Leider fënnt duerch de Contingent a ville Schoule keen oder bal keen Appui méi statt. Déi finanziell Moyene, déi zum Beispill an d'Summer School gestach ginn, kéint een an den Daily Business stiechen. Dës Mesure ze annoncéiere wier natierlech vill manner sexy a mediewierksam. Déi eenzeg wierklech Neierung, dat ass d'Aféierung vum E-Bichelchen. Dat ass en digitaalt Bichelchen, an dat den Enseignant d'Hausaufgab andréint an dat als elektronescht Kommunikatiounsmëttel tëscht dem Enseignant, Schüler, Eltere, Maison Relais oder soss Betreiungsstruktur fungéiere soll. Dat kann dat traditionellt Bichelchen iwwregens och. Och bis elo ass e groussen Deel vun der Kommunikatioun iwwer d'Bichelche gelaf. Een Zesummenhang tëscht der Hausaufgabenhëllef an dem i-Bichelchen ass och net gi mee gëtt hei kënschtlech konstruéiert. D'Hausaufgabenhëllef leeft och lo schonn op ville Plazen an dat ouni i-Bichelchen. Kee Kand léiert besser well et d'i-Bichelche gëtt. An ob ee Kand aus dem zweete Schouljoer méi autonom gëtt, wann et den Handy vun der Mamm oder vum Papp oder der Bomi oder dem Bopi brauch fir d'Hausaufgab nozekucke sief mol dohinnergestallt. Ass et am Géigendeel net grad, net esouguer grad d'Léiere vun der Autonomie, dat dobäi verluer geet, wann e Kand net méi verantwortlech ass, fir seng Hausaufgab selwer opzeschreiwen op enger Plaz, wou et selwer noliese kann, dann hëlt een him eng wichteg Aufgab ewech, duerch déi et beweise kann, dass et fäeg ass, selwer Verantwortung z'iwwerhuelen. An enger automatiséierter Welt ginn d'Selbstreflexioun an d'Verantwortungsgefill d'Baach of. D'Fro stellt sech, firwat lo d'Hausaufgabenhëllef mëssbraucht gëtt, fir d'E-Bichelchen duerch d'Hannerdier eranzeschmuggelen. Wat ass déi reell Plus-value vum E-Bichelchen par rapport zu den diverse Risiken? Mol ganz dovunner ofgesi vun de finanzielle Moyene, déi elo massiv do dragestach ginn an déi op anerer Plaz vill méi dréngend gebraucht géife ginn. Ech weisen hei op den Dateschutz hin. D'Ofhängegkeet vun engem technesche Gerät, wat ganz vill Elteren an deem Alter och guer net fir hir Kanner wëllen. D'Problematik vum glieserne Schüler am gliesernen Enseignant, well hei geet et och schlussendlech ëm d'Recuperatioun vun Daten. Eng aner ugekënnegt Mesure fir dat nächst Schouljoer ass d'Alphabetiséierung op Franséisch. Och dëst ass eng Mesure, déi net am Viraus mat de Gewerkschafte beschwat gouf. Se gouf ronn zwee Méint virun der grousser Vakanz ugekënnegt a gëtt schonn am September als Pilotprojet ëmgesat. Mir brengt, mengen, et bräicht eng kloer didaktesch Analys iwwer d'Prérequisë vun esou enger Alphabetisatioun, ech denken un d'Verständnis vum Franséischen an d'Ausdrocksfäegkeet an där Sprooch, an dann och eng präzis Methodologie. D'Alphabetiséierung ass eng wichteg Etapp am Léierprozess. Hei brauche mir eng erproufte Method. Et muss ee wëssen, dass dëst och doduerch eng immens schwiereg a komplex Diskussioun ass, well déi däitsch Sprooch de Virdeel huet, lautgetrei ze sinn. An déi franséischsprooch vum renomméierten Neurolog Stanislas Dehaene als déi deuxième pire langue d'alphabétisation an Europa bezeechent gouf. Mir wëllen eis trotzdeem net der Diskussioun iwwert d'Franséischt als Alphabetiséierungssprooch verschléissen, mee mir sinn der Meenung, dass dat heite kee Terrain fir Experimenter ass. Als Enseignant fille mär eis verantwortlech, eise Schüler e séchere Wee an d'Welt vum Liesen a Schreiwen unzebidden, ee vun deem mär och iwwerzeegt sinn, dass e funktionéiere kann. Mir mengen, et wier wichteg, wann de Ministère an deem Kontext och op déi méi kritesch Stëmme géif lauschteren an net nëmmen op déi, déi sech alles zoutrauen an no vir preschen. Mir loossen eis ganz gäre vun enger gutt duerchduechter Approche iwwerzeegen, wann déi dann um Dësch läit, fir diskutéiert ze ginn. De Moment schéint et jo wéi wann de Monde grouss wier. Brengen dofir nëmmen d'Aschreiwungszuele vun den internationale Schoulen ze kucken. Mee et muss een an deem Kontext onbedéngt bemierken, datt de Succès vun den internationale Schoule sécher net virrangeg op der Alphabetiséierung op Franséisch berout, mee op deem flexibelen Ëmgang mat de Sproochen an dem Fait, datt Sproochen ënnerschiddlech Gewiichtung kréien an d'Mammesprooch och berücksichtegt gëtt. D'Sprooch wierkt an den ëffentlechen Europaschoulen net méi esou staark als Exklusiounsfaktor. D'Sproocheflexibilitéit, déi et an den internationale Schoule gëtt, misst an eisen An och onbedéngt an eisen ëffentleche Schoulen diskutéiert ginn. Dës Pist muss beim Ausschaffe vum neie Plan d'études onbedéngt berücksichtegt ginn. Mir maachen eis selwer eppes vir, wa mir mengen, dass weiderhin all Schüler Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch um Erstsprachniveau léiere kënnen oder mussen. Bis haut gouf keng Evaluatioun vum Sproochenunterrecht an den internationale Schoule gemaach. Ech denken do un d'Épreuves standardisées an déi wäert och an Zukunft net am Sproochenunterrecht stattfannen oder Sproocheberäich stattfannen. Déi sproochlech Situatioun wier an den internationale Schoule vill ze vill komplex fir statistesch erfaasst ze ginn. Mir sollen eis awer näischt virmaachen, dat rengt Changéiere vun der Alphabetiséierungssprooch an der ëffentlecher Schoul ass keng Solution miracle oder Game Changer am Kampf géint d'Bildungsongerechtegkeet. Dëst krute mir och vun enger Rei Experten aus dem Lëtzebuerger Bildungssystem esou matgedeelt, allerdéngs ëmmer an de Kulissen oder hannert virgehalener Hand. Et ass evident, dass mir de Sproochenunterricht zu Lëtzebuerg iwwerdenke mussen. Mee Stand elo, wann déi op Franséisch alphabetiséiert Schüler am sechste Schouljoer am Däitschen an am Franséischen dee selwechten Niveau erreeche sollen, wéi bis elo, dann ännert in fine näischt. Dann nach en anere Punkt, Mir hunn zënter Joren eng Penurie vun Enseignanten. An deem Kontext huet de Minister Meisch eng nei onbefriste Mesure ugekënnegt, de Quereinsteiger am Studium. Dat heescht, wann een ee Bachelor huet, kann een ee Joer op der Uni drunhänken, fir dann Enseignant ze ginn. Quereinsteiger kënnen ëmmer nëmmen eng Iwwergangs oder Noutléisung si wat da lo hei net méi de Fall ass. De Minister léisst d'Kaz aus dem Sak, wann heen um Radio seet, hie géif senge Kanner genau deen dote Wee recommandéieren. Dat ass e kompletten Désaveu fir eng seriös wëssenschaftlech ënnermauert a praktesch erprouften Ausbildung vun den Enseignanten. Et stellt sech d'Fro, wéi vill Zäit bleift, fir d'Kärwësse vum Enseignantsberuff ze vermëttelen. Enseignant zu Lëtzebuerg ze sinn, ass e schwéieren an erausfuerdernde Beruff. Eleng déi komplex Sproochesituatioun erfuerdert eng zolidd Grondausbildung an net ëmmer méi Leit, déi mat Crashcours erakommen. Dëst féiert iwwert d'Dauer zu engem Qualitéitsverloscht. De Quereinsteiger am Studium ass een Theoretiker an iergendengem Fach, soll awer sämtlech Fächer enseignéieren, an dat mat engem op ee Joer kondenséiert pädagogescher an didaktescher Ausbildung. Mir schloe vir, dass de Quereinsteiger dat éischt Joer net an Eegeverantwortung, mee zesumme mat engem erfuerenen an ausgebilten Enseignant an der Klass intervenéiert. Trotz der grousser Penurie ginn eng ganz Rei Leit vum Terrain ofgezu. Si schaffe programmatesch, administrativ oder an den Direktiounen. Et entsteet dee Moment eng ëmmer méi grouss Aarbechtsdeelung, wou déi eng Leit d'Aarbecht vun den aneren definéieren, ouni se wierklech ze kennen. Et geet net duer, theoretesch ze wësse wien eng Klass geréiert a wéi verschidden Apprentissagen organiséiert ginn. Et muss een och dobäi praktesch un d'Vilfalt vun de Besoine vun de Schüler geduecht ginn. Déi gesäit awer nëmmen den Enseignant, dee virun senger Klass steet. An dee muss dat néidegt Wëssen an dee néidege Fräiraum hunn, fir kënnen dorobber ze reagéieren. Corona huet gewisen, op wéi eng Enseignanten et am Endeffekt ukënnt, an dat sinn d'Enseignanten um Terrain. Mir verbesseren d'Schoul net domadder, dass mer méi Leit astellen, déi Pläng entwerfen, wéi dat Ganzt kéint oflafen. Mir brauchen déi kompetent Leit an der Klass, bei de Schüler, fir de Léierplang ëmzesetzen. Mir mussen dem Enseignant um Terrain séng Valeur zréckginn, well op den Enseignant um Terrain, do kënnt et un. Si musse spieren, datt op si gelauschtert gëtt, datt hir Erfarung eescht geholl gëtt, da gëtt de Beruff och erëm méi attraktiv. Mir sinn op jiddwer Fall bereet, mam MENJE an deem Dossier no Léisungen ze sichen. Mir wonneren eis par contre, dass den zweete Bildungswee fir Chargéen net etabléiert ass. Mir hunn hei genau déi ëmgedréinte Situatioun wéi bei de Quereinsteiger. Si sinn, si si Praktiker mat jorelanger Erfahrung. Si sinn een immens wichtige Bausteen an eiser Schoul an et ass net wahrscheinlech, dass si muer net méi gebraucht ginn. Hinne bleift et bis do verwiert, sech den theoretesche Bagage unzëeegnen. Ofschléissend wéilt ech nach emol soen, dass Bildungsongerechtegkeet e villschichteg a komplext Thema ass, an dat d'Schoul net eleng geléist kritt. Bildungsbenodeelegung entsteet nëmmen zu engem Deel, engem klengen Deel, an der Schoul, an duerfir kann d'Schoul eleng net d'Äntwerte fannen. Mir proposéieren, d'Bildungsongerechtegkeeten an hirem gesellschaftlechen Zesummenhang z'analyséieren, dat heescht engem Ausenanerdrifte vun den Akommes tëscht Aarm a Räich, Engem Medienafloss, dee sech negativ op d'Schüler an ënnert anerem hir Aarbechtshaltung auswierkt. Mir mengen, dass aus esou enger Analys géif ersiichtlech ginn, dass d'Vermëttlung vun enger allgemenger Bildung, déi en Ausernanerfale vun der Gesellschaft ka verhënneren, eng enorm Aufgab duerstellt, bei där d'Schoul op d'Hëllef vun anere gesellschaftleche Kräften ugewisen ass. D'Schoul muss hir Moyen ganz geziilt doropper konzentréieren, en Zesummenhalt duerch gemeinsaamt Wëssen a Kënnen ze realiséieren, Déi ëffentlech Schoul ass a bleift immens wichteg als Plaz vun der sozialer Integratioun a Kohäsioun. Mir fuerderen, dass dass d'Reforme seriös ugaange ginn, duerch eng eingehend Preparatioun, bei där och op déi kritesch Stëmme gelauschtert gëtt, an d'Gewerkschafte vun Ufank u mat agebonne ginn. an deem een am Virfeld definéiert, wat se brénge sollen a wéi se sollen evaluéiert ginn, dass se dann och tatsächlech evaluéiert ginn an dëst transparent kommunizéiert gëtt, dass d'Gesamtkonzept fir jiddwereen ersiichtlech ass. Nëmme esou sinn d'Prémisse fir de Versteesdemech um Terrain an domat och fir hir Ëmsetzbarkeet ginn. Wann d'Enseignanten, déi d'Reforme sollen duerchzéien, vun hirer Wichtegkeet a Machbarkeet iwwerzeegt sinn, kënnen si se de Schüler mat guddem Wëssen a Gewëssen zoumudden. Mir proposéieren, dass de Beruff vum Enseignant opgewäert gëtt, doduerch dass seng Ausbildung seriös unerkannt gëtt an net duerch Noutstoppmesuren ofgewäert gëtt, doduerch dass op d'Enseignante vum Terrain gelauschtert gëtt an dass si déi Mëttele kréien, déi si brauche fir besonnesch deene Schüler, déi méi Hëllef brauchen, entgéintzekommen an doduerch datt si manner gegängelt ginn, mee dee Fräiraum erëmkréien, deen si brauchen, fir dass si hire Beruff a Rou ausübe kënnen. Sou, an da ginn ech d'Wuert weider un d'Vera Dockendorf aus dem Secondaire. Ok, Merci Joëlle. Beim Secondaire kommen och eben dëst Joer eng Rei vun Neierungen zou, déi wat vill diskutéiert ginn ass, war jo och d'Schoulpflicht bis 18 Joer unzehiewen. Dat war och eng Mesure, déi einfach sou mol annoncéiert ginn ass vum Minister Meisch, déi och net duerchduecht ass. A wat eis besonnesch opstéisst als SEW-OGBL un dëser Decisioun ass, dat, déi Educatioun, déi déi Schüler kréien, déi d'Schoul ofgebrach hunn, net wäert vun der öffentlecher Schoul primär iwwerholl ginn, mee haaptsächlech an den Hänn wäert si vu privaten Acteure wéi Arcus a Co. An dat ass an eisen Aen e Schrëtt an déi falsch Richtung an och e Puzzlestéck vun der Privatiséierung vun der Schoul. D'Problematik vum Ofbrieche vun der Schoul ass eis net nei als Enseignanten a säit Jore fuerdere mir Mesuren, déi preventiv wierken an net eréischt da, wann d'Kann an de Pëtz gefall ass, D'Madame Damier huet et schonn ugeschwat, ebe méi Mesuren den Enseignanten zur Verfügung stellen, wier, ass zum Beispill just ee vun de Besoinen. An et muss een och soen, datt eben och beim Secondaire natierlech vill Reformen, déi annoncéiert sinn, déi ginn net wierklech seriö duerchgeschwat. Et muss een zwar soen, datt den Dialog mam Ministère no Corona a virum Superwaljoer, wat sécherlech keen Zoufall ass, erëm e bësse besser fonctionéiert wéi virdrun, mee nach wie vor zitt sech dat Thema, dat d'Reformen iwwert de Knéi gebrach, ginn an net wierklech duerchduecht wierken an net mat den Acteuren um Terrain beschwat gi wéi e roude Fuedem duerch d'Era Meisch. Insgesamt, wéi gesot, säit laange fuerdere mer Mesuren, déi d'Léierkonditiounen an der Schoul konkret verbesseren an d'Schüler bei hirem Werdegang ënnerstëtzen. Mee an deene leschte Joren ass awer net vill an deenen Dossieren geschitt. Mir wollten chronologesch virgoen a vun der Septième aus eropschaffen op déi iewescht Klassen. An et ass elo mat de Mikroe, mir wiesselen d'Plaz. Ech géif dann dem Michel Reuter d'Wuert gi fir iwwer de Cycle inférieur ze schwätzen. Gutt, voilà, also d'Madame Dockendorf huet et jo schonn ugeschwat. Mir wollten dann ufänke mam Cycle inférieur an am Enseignement secondaire général ass jo do d'Opdeelung vun, A Cours de base an a Cours avancé an der Mathé an an de Sproochen. À la base ass dat keng schlecht Iddi, mee de Ministère gëtt de Schoulen net déi néideg Moyenen, fir déi Reform am Interêt vun de Schülerinnen a Schülerinnen och duerchzesetzen. A ville Schoule gëtt intern differenzéiert, dat heescht konkret, dass een Enseignant soll an enger Klass vu 24 Schülerinnen a Schüler op zwee verschidden Niveaue schaffen an dann och nach méiglechst, individuell den Schüler, d'Schülerinnen an d'Schüler fuerderen. Dass dëst an der Realitéit korrekt funktionéiere kann, ass ënnert dëse Rahmenbedingungen natierlech eng Illusioun. An eisen Aen ass eng obligatoresch extern Differenziatioun, also jeeweils ee Cours fir den Niveau de base an ee Cours fir den Niveau avancé a méi kleng Klassen, déi besser Léisung fir den Enseignant, ze erlaben, dës Reform am Intérêt vun de Schülerinnen a Schüler duerchzesetzen. Am Moment, ënnert deenen aktuellen Bedingungen, ass dat, ass déi Reform just eng Augenwischerei, an ech mengen, do huet de Ministère genuch Expertise dran. Um Enn vum Cycle inférieur, also op der Cinquième générale, steet dann d'Orientatioun vun de Schülerinnen a Schüler op déi verschidde Filièren a Sektiounen un, an och dëst ass problematesch. mat all de verschiddene Schoulformater, Niveauen a Sektiounen, wou ee scho bal mengt, dass d'Schoulen sech an engem Profilkonkurrenzkampf ënnertenee befannen, fanne sech de Schüler an och d'Elteren net erëm. Si si verluer. An op dësem Punkt hu mir eis och scho beim Ministère dofir agesat, dass et méi eng transparent Evaluatioun géif ginn an och méi eng transparent Zensur virun allem fir de Cycle inférieur, esou dass, d'Schülerinnen an d'Schüler an d'Eltere genau wëssen, wou de Wee higeet a wat fir eng schoulesch Resultater se brauchen, fir no enger 5G dann och dee richtege Choix fir sech selwer ze treffen. Eisen Informatiounen no ass de Ministère do amgaangen, dodrun ze schaffen, mee op eppes Konkretes waarde mer do och nach. Mir géifen eis freeë wann dat deemnächst de Fall wäert sinn. Zënter der Reform vum Cycle inférieur am Secondaire, am Enseignement secondaire général, ass d'Orientatioun fir d'Schüler extrem problematesch ginn, och well se quasi duerchgewonk gi vu Septième bis op Cinquième. An dann op der Cinquième G kommen dann d'Critères de promotion an d'Spill, wou et esou ausgesäit, ok, mär si lo duerchgefuer, mee lo kënnt déi Wand. An dann. Ass et fir verschidde Schüler net méi méiglech, dann an en kuerzester Zäit da vläicht nach déi Acquisen an déi Kompetenzen ze erschaffen, déi hinnen et erméiglecht, da wierklech hire Choix ze treffen? Vill vun de Schüler erreechen dann eben hiert Zil net an dann ass et eben esou, dass se eng Réorientatioun op eng Formation professionnelle oder also dat heescht zum Beispill en Technicien oder en DAP, gesinn si dann als perséinlechen Echec oder si fanne sech op enger Sektioun am Enseignement général erëm, déi net hire Fäegkeeten an hiren Intérêten entsprécht. An d'Madamm Dockendorf hat et ugesprach, d'Schoul ofbriechen. Ech mengen, mir sinn eis, also mir denke schonn, dass dat e grouse Grond ass, firwat esou vill Schüler d'Schoul ofbriechen, well se eben op enger Sektioun sinn, wou ganz vill Saachen net deem entspriecht, wat wat se kënnen a wat se wëllen. An dofir fuerdere mir zum Beispill, wat d'Admissiounskritären ubelaangt, dass verschidde d'Admissiounskritäre vu verschiddene Sektiounen einfach iwwerschafft ginn. An eisen Aen zum Beispill mécht et kee Sënn, wann een op eng 4 General Commerce geet an do just Sproochekompetenz gekuckt gëtt, während, Mathé quasi egal ass. An ech mengen, mir wëssen all, am Commerce, do muss een awer e gewëssent Zueleverständnis hunn an och e gewëssent mathematescht Denken hunn. Also do wäre mer frou, wann do effektiv géif eng Diskussioun kommen. An dann natierlech och d'Orientatioun. Mir wäre frou, wann een déi och kéint méi lieweg gestalten. Ech mengen, an deesem Kontext hate mer eis scho viru laanger Zäit fir eng Foire de l'orientation beim Ministère agesat, an ech mengen, déi ass jo och d'lescht Joer mat der Schoulfoire ëmgesat ginn. Mir hunn eis awer och fir d'Méiglechkeet agesat, dass einfach d'Stagen am Cycle inférieur, an dat geet net nëmmen iwwert den Enseignement secondaire général, mee och den Enseignement secondaire classique, dass d'Schüler méi Méiglechkeeten hunn, wierklech erauszefannen, wéi et an der Aarbechtswelt ausgesäit. Wann een dat géif en place setzen, dann hätten d'Schülerinnen an d'Schüler och méi konkret Virstellungen a Biller vun deene verschiddene Beruffer a si kéinten och e vill méi reflektéierte Choix treffen, wat erëm, mengen ech, fir hire perséinleche Werdegang extrem wichteg wär. Wat eis och e bësse stutzeg mécht, ass, dass, wann een den Enseignement secondaire général mam Enseignement secondaire classique vergläicht, dann ass et esou, dass d'Schüler aus dem Enseignement secondaire général e Joer méi fréi mussen eng Entscheedung treffen, wat hir Orientatioun ubelaangt. An A verschiddene Situatioune kann ee sech do schonn d'Fro stellen, ob et vläit ze fréi wär an dass verschidde Schüler a Schülerinnen a Schüler net déi néideg Räift hätten oder vläicht och déi néideg Kompetenze fir do e reflektéierte Choix ze treffen. An dofir ass eng Propos vun eis, fir ze kucken, ob een net kéint de Cycle inférieur am Enseignement secondaire général op ëm e Joer ze verlängeren, fir do eben nach eng Kéier e Joer méi laang Zäit ze hunn, fir Wëssen ze erschaffen, Kompetenzen ze developpéieren an och fir de Schüler nach méi reflektéiert kënnen e Choix ze treffen. Voilà. Den SEW OGBL offréiert iwwregens an dësem Kontext eng Journée de réflexion iwwert de Cycle inférieur an d'Orientatioun op der Cinquième G am Enseignement général un. Déi fënnt wahrscheinlech am November, also nee, si fënnt am November statt an dat kann een, an dat ass och am Kader vun enger Formation continue, déi och dee Moment wäert esou bewäert ginn. Ausserdeem hu mer d'lescht Joer och ganz intensiv un Orientatiounsmaterial fir de Cycle inférieur geschafft, fir zum Beispill verschidde Beruffsprofiller méi no un de Schüler ze bréngen an déi Dokumenter wäerten och deemnächst publizéiert ginn. Sou, mir gi lo nach weider prezis op den DAP an, an do wollt ech dann der Madamm Dockendorf d'Wuert ginn. Voilà, dann deen nächste Punkt ass dann d'Formation professionnelle an virun allem den DAP. An do ass et an eisen Aen wichtig, wann ee kuckt, wat an deene leschte Joer revaloriséiert ginn ass am Enseignement général an an der Formation professionnelle, sou war dat am ESG ass dann d'Treizième, ass Première genannt ginn. Den Diplôme de technicien ass och keng Treizième technicien méi, mee et ass eng Première technicien. Mee beim DAP ass nach keng Revalorisatioun geschitt. A wa mer kucken, esou hu mer an eiser Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg wéi iwwerall an Europa einfach en extrem grouse Mangel u Fachkräfte. An dee léise mer an eisen Aen net, andeem mer Posteren entwerfen, wou drop steet, Gëff Handwierker, et lount sech, mee mat konkreter, enger konkreter Revalorisatioun vum Handwierk. An dat fänkt. bei der Revalorisatioun vun den Diplomer un, awer och konkret bei den Aarbechtsbedéngungen. Soss ass dat Geschwätz fir d'Revalorisatioun vum Handwierk einfach nëmmen eidel Loft, wa mer keng reell Mesuren ergräifen. Ech muss een och soen, datt an eiser Gesellschaft ëmmer nach esou ee Stigma um Handwierk ass, et ass ëmmer esou, et gëtt e bëssen als Choix par défaut duergestallt, deen de Schüler dann eeben hëlt, wann en op der Cinquième G Oft si d'Admissiounskritären net erfëllt, fir vläicht dann op eng General, eng Sektioun ze goen. An dorunner muss sech eebe schonn eppes änneren. An do wär eng Revaliseratioun vum, vun den Diplomer eeben och de richtege Wee. Da muss een awer och soen, wa mer kucken, et schéngt esou, wéi wann d'Schüler vum Classique a vum General e bësse méi eng staark Lobby hätte wéi d'Schüler vun der Formation professionnelle. Well wa mer kucken, wat elo geschitt an iwwerall am Ernstre a sou weider, d'Schüler gi vum ESG, vum Klassik ginn dohinner mat de Bicherbongen, wou ee sech vun enger Kaffistaass bis zum Schoulbuch kann ee sech alles kafen. Wann een net alles ausgëtt, kann een dee Bong dann nach halen, fënnt ee Chrëschtdagskaddoe fir d'ganz Famill do. A wann een dann awer kuckt, d'Schüler vun der Formation professionnelle kréien hiert Aarbechtsmaterial net bezuelt. Also wa mer do kucken, ee Coiffeur muss, ausser en huet d'Chance an de Patron bezilt et, muss en als Apprenti seng Schéiere selwer bezuelen. Dat sinn awer Saachen, déi sinn am dräistellege Beräich fir Serrurieren ze kafen. Wann ee kuckt am Auxiliaire de vie, déi mussen an der Schoul hir Schipp fir ze kache selwer bezuelen, also déi Kachwesten, do gëtt näischt bezuelt. Mir hunn dëst op dëse Mësstand schonn e puermol higewisen an och eben un déi zoustänneg Gremie weidergeleet, dass eis versprach ginn, datt dat elo mol un déi zoustänneg Stelle weidergeleet gëtt an dat gekuckt gëtt. Dat anert, wat mer gesinn, wat och kéint den Intérêt fir d'Handwierk erhéijen an och eeben d'Handwierk revaloriséieren, wier eng subsequent Meeschterprüfung eeben och nom DAP, dat een zum Beispill kéint déi theoretesch Coursen, déi ee soss muss, also Meeschter kann ee jo eréischt gi wann een en DAP huet, no der Douzième, Et kéint een dann nach eppes wéi eng Première drunhänken, wou een dann déi theoretesch Course géing halen, wéi een d'Entreprise zum Beispill geréiert. Dat si jo Coursen, déi all d'Handwierker, déi an der Meeschterausbildung sinn, zesumme maachen. Dat kéint een alles an enger Schoul zum Beispill bidden an eeben d'Leit och motivéiere fir eeben dee Choix ze treffe mat eebe konkrete Mesuren. Mir sinn och am Kontakt mat weideren Associatiounen, déi sech fir eng Revalorisatioun vum Handwierk an enger Opwäertung vun der Formation professionnelle asetzen. Een anere wichtege Punkt ass awer och, wat d'Beruffsausbildung, also d'Formation professionnelle betrëfft, ass, dat immens vill Ausbildungen am DAP guer net hei zu Lëtzebuerg ugebuede ginn. Also wann Dir Iech, mir hunn d'Lëscht vum Ministère hei, dat ass eng Lëscht vun aacht Säiten, ab Säit 4 Si mer just nach bei grenziwwerschreidenden Ausbildungen. Dat heescht, déi Ausbildunge ginn an den Nopeschlänner ugebueden an déi si quasi geoutsourced, déi ginn hei guer net ugebueden. An dorunner muss sech eppes änneren. Ähm, zum Beispill si vill Beruffer, déi awer hei zu Lëtzebuerg ausgeübt ginn, wéi zum Beispill zahnmedizinischer Fachangestellter oder Versicherungskaufmann, dat alles kann een net hei zu Lëtzebuerg als Ausbildung maachen, mee et muss een iwwert d'Grenz goen. An dat ass jo relativ schwéier ze organiséiere fir e Schüler, deen dann do eventuell och net déi néideg Ënnerstëtzung vun doheem huet. Dat anert, wat ee muss soen, ass, datt grouss Secteure wéi de Botzsecteur oder den Industriesecteur, déi schaffe ganz vill mat non-qualiféierte Beruffer. Mä am Ausland ass e Gebäudereidiger ass eng unerkannten Ausbildung, déi Recht op e qualifizéierte Mindestloun gëtt, genau esou wéi een Industriefachmann oder fachkraft ass och eng unerkannten Ausbildung. A soulaang eis Schoulen, déi Ausbildungen net ubidden, hu mer och esou vill Leit dono um Aarbechtsmarché, deenen hire Beruff net wäertgeschätzt gëtt an déi eben och, well jo keng Ausbildung hei gëtt, also an de Schoulen, déi dann och kee Recht op de qualifizierte Mindestloun dee Moment hunn. An do muss een och erëm soen, wa mer beim Schoulofbroch erëm zréckginn, Et si vill sozio-ökonomesch Faktoren, déi eraspillen. Wa mir Leit hunn, déi wéinst finanzielle Méiglechkeeten nom Congé parental net méi vill Zäit sech kënne fir hir Kanner hunn an déi op iwwerfëllte Maison Relaisen ugewise sinn oder déi ebe 40 Stonnen d'Woch mussen, opgedeelt wéi am Botzsektor, hei an do musse schaffen, dann hu mer einfach Kanner, déi doheem wéineg Ënnerstëtzung hunn. An och dat dréit dozou bäi, datt mer besser Aarbechtskonditiounen hunn, wäert och eng Repercussioun op d'schoulesch Chancë vun de Kanner hunn. Genau, an domat géif ech dann d'Wuert un de Michel Reuter erëmginn. Fir elo e bësse méi konkret un eng Formatioun, op eng Formatioun anzegoen, déi elo zu Lëtzebuerg zënter dësem Joer offréiert gëtt. Dat ass den DAP Educatioun. An dee gëtt jo schonn. Also en ass extrem populär bei de Schüler an et ass mëttlerweil esou, datt et Waardelëschte gëtt. An déi Lycéeën, déi d'Formatioun ubidden, hu praktesch guer keng Plaz méi fir extern Schüler unzehuelen, well d'Klassen, hir Klassen, voll sinn. Et gëtt ouni Zweifel e Besoin an deem Beräich, mee als SEW stelle mer eis awer d'Fro, ob mat de. largen, net existéierende Critère d'admission fir déi nei Sektioun, déi aner DAP-Formatiounen am soziale Beräich net wäerten drënner leiden. Zum Beispill sinn d'Zuele vun de Schüler am DAP Aide-soignant a beim DAP Auxiliaire de vie staark réckleefeg, an dat wäert sech natierlech dann och negativ op déi Formatiounen auswierken. Als SEW plädéiere mär dofir och fir d'Admissiounskritären ze iwwerschaffe fir déi verschidde Sektiounen am DAP, dass all Sektioun équitabel Kritären huet. Et kann net einfach sinn, dass en DAP, dass een DAP méi einfach en Accès huet an doduerch sech d'Schülerpopulatioun automatesch op deen DAP orientéiert. Mär bezweifelen, dass dat eng Plus-value dee Moment fir de ganze Socio. sozialen an och edukative Beräich um DAP ass. Voilà. Ah ja, an genau, dann wollt man nach de leschte Punkt. Ähm, dat ass dann effektiv die öffentlich international an europäesch Schoulen. Ich mengt Madame Damme huet schon ähm, ganz viel Sachen do ubemerkt, mir hunne just nach e puer ähm, Punktuell Saachen, Den SEW-OGBL huet a leschter Zäit ganz vill un dësem Dossier geschafft, souwuel wat déi pedagogesch Ausriichtung ubelaangt, mee och wat d'Aarbechtskonditiounen vum Personal vun dëse Schoulen ugeet. Am Kontext vun den ëffentlech internationale Schoulen hu mer ëmmer erëm drop higewisen, datt mir keng privat Systemer an eisen ëffentleche Schoule wëllen hunn, mee datt mär drop halen, datt d'Bildung an der ëffentlecher Hand bleift. Eis Kritik a Revendicatioune sinn net komplett op daf Ouere gefall. Ëmmerhin huet de Ministère sech op d'Grënnung vun Europaschüle konzentréiert, déi net mat private Programmer schaffen, mee mat ëffentlechen. Trotzdeem hu mär ëmmer nach Schoulen, déi hir Programmer an Exame komplett bei private Firmen akafen. Konkret sinn dat de Lycée International School Michel Lucius, deen no persistenter Kritik zwar net méi beim Bildungsgigant Pearson akeeft, mee bei Cambridge Assessment, An dann hu mer awer och nach den Escher Jongelycée, den Athenée an den LTC, déi mat Programmer vun IB schaffen. Eng Hellewull vun ënnerschiddleche Schoule schafen an eisen Aen net de richtege Wee, fir d'Chancëgläichheet an der Bildung z'erreechen an en Zesummenhalt an der Gesellschaft hierzestellen. Au contraire, an dësem Bildungslabyrinth fanne sech virun allem déi Elteren a Schülerinnen a Schüler zurecht, déi aus sozial méi staarke Milieue kommen, wärend Elteren a Schüler, Schülerinnen aus sozial méi schwaache Milieuen riskéieren, sech net zurechtzefannen an op der Streck riskéieren ze bleiwen. Mär setzen eis fir eng ëffentlech Schoul an, déi, egal ob een zu Wäiswampech, Réiden oder Esch wunnt, jidderengem déi nämmlecht Offer a Chancë bitt. An dës ëffentlech Schoul soll souwuel déi positiv Aspekter vun der klassescher ëffentlecher Schoul wéi och vun den ëffentlech-europäesche Schoule beinhalten. An dofir brauch eis ëffentlech Schoul déifgräifend Reformen, déi mat all den Acteure vum Terrain duerchgeschwat sinn an net iwwert de Knéi gebrach ginn. Mär fuerderen de Ministère op, endlech dësen Dialog ze sichen an domadder opzehalen, Reformen am Alleingang iwwert de Knéi ze briechen. Et ass och nach net ganz kloer, wat eng reell Konsequenze vun der. Wat fir reell Konsequenzen d'Alphabetiséierung op Franséisch fir de Secondaire wäert hunn. Ech mengen, et soll jo am Fondamental ufänken, mee wat am, wéi et am Secondaire wollt, sollt weidergoen, ass och nach net mat den Acteuren um Terrain diskutéiert ginn. An et sinn och nach keng Informatioune vum Ministère dozou komm, wéi d'Enseignanten aus dem Secondaire mat dësem Changement an e puer Joer sollen ëmgoen, wann déi éischt op Franséisch alphabetiséiert Schüler an de Secondaire kommen. Mir kënnen eis awer net virstellen, dass dës Alphabetisatioun op Franséisch ouni Konsequenze fir de Sproochenunterricht am Secondaire bleift. Wäert den Niveau tëscht Cours de base an avancé nach méi wäit ausernee goen? A wéi eng Konsequenzen huet dat op d'Langue véhiculaire an deenen anere Fächer ausserhalb vum Sproochenunterricht? Dat muss dringend diskutéiert an evaluéiert ginn. Als SEW-UGBL schwätze mär eis fir eng Schoul aus, déi d'Schülerinnen a Schüler onofhängeg vun hirer Mammesprooch méiglechst vill zesumme léiere léisst. Dat ass besonnesch fir de sozialen Zesummenhalt wichteg. A fir elo de leschte Punkt, fir d'Aarbechtskonditiounen nach e bësse méi am Detail ze beschwätzen. Ginn ech d'Wuert fir d'lescht un. Zu den Aarbechtskonditioune vun den ëffentlechen internationale Schoulen, do hat mer am leschte Joer vill dozou geschafft. Do war och grouss Onzefriddenheet entstanen bei den Enseignanten. Also do muss ee sech bewosst sinn, datt déi Enseignanten, déi ginn net primär zu Lëtzebuerg rekrutéiert, mee déi gi wierklech quer duerch D'Welt rekruzéiert virun allem aus dem engleschsproochege Raum, awer och aus dem franséischsproochege Raum. An déi kommen dann eben heihinner an do hunn da vill de Problem, dat se méintlaang, d'lescht Joer hu se méintlaang geschafft, ouni an enger Krankekeess ugemellt ze sinn oder och während bis zu fënnef Méint krute se kee Salaire. Logement extrem deier hei, ne? Déi Leit waren extrem onzefridden an mir hunn eis do d'lescht Joer immens agesat, fir do Verbesserungen ze erzilen. Mir hunn och eng Rei Saache konnte mam Ministère do aushandelen, notamment gëtt elo éischter am Joer rekrutéiert. A mir hunn eis och agesat fir méi Informatiounscampagnë fir dat d'Leit och hir Rechter kennen, well do war en extremen Abus. Mir hunn och elo zesumme mam Fondamental, well déi Schoulen hu jo ëmmer e Fondamental zesummen, e méi klore Kader ausgehandelt, wat d'Personal vum Fondamental a vum Secondaire betrëfft, well Aktuell hu vill Schouldirektiounen d'Aarbecht déi jeeweils méi schlecht Aarbechtskonditioune vu béide Systemer hiren Enseignante versicht opzedrécken, sou dat mer domat rechnen, dat et dëst Joer wäert besser oflafen. Awer trotzdeem muss mer wachsam bleiwen a kucken, ob dat alles wäert och effektiv esou ukommen. Stutzeg huet eis natierlech och déi Situatioun vun deenen Experts externe gemaach, déi wärend Méint laang elo also keng Pai kënne kréien, well de Ministère sech am Budget verdoen huet an dee schonn opgebraucht war scheinbar an dowéinst 35 Leit net konnte bezuelt gi bis an den Oktober. Dat ass erëm eppes, wat weist, wéi en extreme Chaos um Ministère an deene Saachen herrscht an och eppes, wou ee seet, dat do kann einfach net sinn. Dat heescht, d'Aarbecht an deem Dossier wäert och dëst Joer weidergoen, wat d'Aarbechtsconditiounen betrëfft, mee eeben och wat déi pädagogesch Ausrichtung vun deene Schoule betrëfft. An domat wollt ech Merci soe fir d'Nolauschteren an dem Joël Damy nach eng Keier d'Wuert ginn. Mir hu lo vill iwwert d'Bildung geschwat, en Thema, wat an deene leschte Joren ëmmer méi an den Hannergrond geroden ass. Mee trotzdeem solle mer net vergiessen, dass mer nach ëmmer eng Sanitär an eng Energiekris hunn a mir wëssen net, wat den Hierscht an de Wanter brénge wäerten. Corona schwirrt nach ronderëm, also wäert konsequent Lëfte weider néideg sinn, wann d'Infektiounszuele rëm an d'Lut ginn. An dat zu engem Moment, wou mir net net op méi wéi 20 Grad heize kënnen. Dat gëtt eng nei Erausfuerderung fir eis Enseignanten an eis Schüler. Virun zwee Joer war de Mot d'ordre, An der Schoul stécht ee sech net un. Warscheinlech gëtt den neie Slogan elo, An der Schoul gëtt et kengem kal. Et wier op jiddwer Fall en Trugschuss ze mengen, datt falls et wierklech haart op haart kënnt an de Gaskrunn ëmmer méi zougedréint gëtt, Homeschooling an der Energiekris eng gutt Optioun ass. Online-Unterrecht funktionéiert net, bis nëmme bedingt a ka just eng Noutléisung sinn. Mir hoffen, dass mir eng Léisung fir déi kroklech Situatioun fannen an dass de Minister, sou wéi an der Coronakris, op de Wee geet, d'Schoulen opzehalen. Sou, da soen ech Iech Merci fir d'Nolauschteren an Dir kënnt gären Är Froe stellen, wann Der der hutt.